Ĩwazi ũmũ nĩndakwĩra atĩ nĩndathomeirio hunjia. Wakĩagire gũtuĩka mũhunjia nĩkĩ? No anga hihi rĩtana tondũ rĩrĩ. Ĩĩ. Niĩ ndarĩ na kĩheo gĩa kũina. Ehe. Ngĩona ndiĩhota kũnyitanĩria na rĩu ningĩ rĩ kĩhunjio nĩ rĩtana ĩĩ na hatirĩ bata wa kwĩta ũtarĩ mwĩte gũtikĩagaga meĩtaga ĩ no icio ticio ngũkũheaga Gũkũ njĩraga nĩ watũmĩire ũhunjia. Ĩĩ no ndiarĩkirie kozi. Ĩĩ. Rĩu tũrĩ cukuru ũcio wa ũtungata rĩ. Ĩĩ. Mwarimũ ũrĩa watũbundithagia rĩ. Ĩĩ. Nĩ atũbangĩire atĩ o thĩinĩ wa kiumia kĩgima. Ehe. Nĩ harĩ mũthenya tũriumaga tũgathiĩ macibitarĩ-inĩ kũhoera arwaru na kũmomĩrĩria. Kũmekĩra hinya Ĩĩ. nĩguo. Rĩu twakĩgayanagio-ĩ, Ĩĩ. andũ atano atano-ĩ, Ĩĩ. tũgakĩingĩra mawondi cimitarĩ, tũkanyitana moko na arwaru tũgakĩmomba moko. Rĩu-rĩ, Ĩĩ. rĩu akĩrĩrĩtana. Rĩu twakĩrĩkanagĩra kiumia gĩkĩ ũrĩa ũkahoi cianeng'ania, Hehe. acio angĩ nao-rĩ, Ĩĩ. no gwĩkĩra ihoya hinya Hehe. na njĩra ya kuuga haleluya

Ũkorwo nĩ wetigagĩra kũhoithia. Acha niĩ ndiĩtigagĩra. Ĩĩ. Twatonya wondi ĩyo-rĩ. Ĩĩ. Tondũ mũthenya ũcio ndaiguaga njiyũrĩrĩirwo mũno ndendaga o kũhoya-rĩ. Ĩĩ, hena ihinda mũndũ-ĩ. Ĩĩ. Akinyagĩrĩrwo akaigua ndarenda ũndũ ũngĩ o tiga kũhoya, kũhoya, ĩ na kũhoya. One niĩ-rĩ. Ĩĩ. Hĩndĩ-inĩ ta ĩyo yanginyĩrĩire. Nĩguo. Niĩ ngĩthiĩ gĩtanda-inĩ kĩarĩ na mũirĩtu. na ngĩkĩmwĩra ndĩrenda tũhoe nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ mũirĩtu akĩnjĩra hatirĩ na thĩna nĩguo niĩ ngĩkĩmũnyita moko merĩ na warĩa twarĩ nao rĩ magĩkĩmwerekeria moko mũgĩkĩhinga maitho ĩĩ reka tũhoe nĩguo reke tũcantarabusike atĩatĩa na tũrimbacaike we we ngĩhoya ngiuga atĩrĩ mwathani kuma o kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku wanahonia ũkahingũra maitho cionje igetwara haleluya ũrĩ ihoya-inĩ hĩndĩ ĩyo ĩĩ na waciangĩrĩ Ĩĩ. no yes lord haleluya na ameni kũhoya kũhoya nĩguo ngĩra mwathani atĩrĩrĩ ĩĩ haha mwathani hena mwarĩ wa ithe waitũ ũrĩ hatĩka-inĩ nĩguo na nĩ tũnyitanĩte moko tũgetĩkia atĩrĩ Ĩĩ. ndwari ĩno enayo no ya ihinda inini na nĩ ũkũmũhonia nĩguo wĩgochizie narĩo rĩtwa rĩaku rĩa mbarario haleluya Ameni. ndirĩkĩtie ihoya tiga kuga ameni Haya, ngugaga Ngezi- nĩ warĩkia. ndirĩkĩtie ngĩthiĩ na mbere ngĩhoya ngiuga atĩrĩ Ĩĩ. ithe wa itũũrĩ igũrũ na tondũ ndakũhoya nĩ ũnjiguaga rĩ ĩĩ ndakũhoya atĩrĩ mwathani ĩĩ ndwari ĩno mwarĩ wa ithe waitũ enayo ndĩkanamũcokerere rĩngĩ tene na tene uga hameni hameni ndoiga ũguo rĩ ĩĩ dada ũcio twahoyagĩra rĩ ĩĩ akĩambĩrĩria kuga hapana hapana nimekataa hiyo na niĩ rĩ Ĩĩ. ngĩkũmithia biũ ndaimono ĩyo ya kũrega kinya ĩkĩhotwo twarĩkia kuga ameni-rĩ ĩĩ tũgĩgĩcoka kũrĩa korĩnji thĩinĩ nĩguo ndaiguaga biũ ndanda ũcio ndahoera nĩahona ũgĩkũmithirie ndaimono ya kuga tarĩ Ĩ. ekwaga gũkorwo ahonete atĩa toguo rĩu-rĩ Ĩ. tũikarĩte thĩ twetereire kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ-rĩ ĩĩ mũndũ ũmwe wa arĩa twahoyaga nao-rĩ ĩĩ akĩnjĩra atĩrĩ ĩĩ ĩ nĩ ũramenya mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa ũkũhoyagĩra rĩrĩa ũkinyire kuuga ndwarite ĩyo enayo ndĩkanamũcokerere rĩngĩ nake oiga hapana hakuna nawe wakũũmithia ĩĩ rĩngĩ mwĩra na niĩ ndetia hinya na igũrũ Ehe. ndakũmithia ndaimono akĩnjũria atĩrĩrĩ ĩĩ nĩ ũũya kũregaga nĩkĩ gũkĩmwĩra ata